Mano yawore ayawa kamoro amora ma untie. Akelonu video ni mondo une gima timore e piny kae. Mane anyisou kama jorochere gi gima ne giyiero nwa telo. Telo mineno nitie ni kendo sani itiyo kodgi. Kendo itiyo kodgi moro amora gimoro amora gitiyo kodgi gigo duto. Kaka sani nitie chiemo moro kata kothe moko mag chiemo mane tel piny kae nowacho ni mondo ni mondo kik obi e Kenya kae kama GMO mae niya Amerka kata niya Amerka kucho. Sani koro oseyie kose oselal mondo obi kae Kenya kae mondo koro ji ocham chiemono mar GM ma otamore ma Kibaki notamo kendo nogo mar marufuku ni mondo kik ibi. nigi kele koro akwayo jok ma mondo niket video moro video moro kama keto ni mondo iwinji kaka chal ni mondo ing'e kaka chal to kiwinjo kaka obet kendo chal to mondo i- mondo i like my video kendo mondo i share mano koro amiyo video kama mondo iwinje GM kaka ni chal kaka orach kaka ji wache mano mzungu ma wache kaka orach koro iwinjo akite gi English koro iboneno kaka owache kendo bong'iso chiemo moko onego ocham koro akwayo ni mondo iwinji

non GMO really means. And I put that video up right here. Check it out.
Yeah, kuom mano kaka giwache GMO chop food mano kaka chal koro mae e gima notimore to mae e kaka president noyier no

kama vile kuku ya gredi inafanywa, ndio hii sasa iyo mano kaka timorejo kanena mano kaka okelnu to mano kaka chiemono ewo jonyiewo nonyiewo kaka ng'ani odonjo du president kama ni in to yie kodgi kendo oseyawone ochumuno mondo gitim kamano koro ng'e ni president maini noyiere gi USA ema noyiero president nikech ka nyiso kamano kata video no mokwongo kwongo king'iyo kaka nanyisou Eh, wik achiel kapok ochopo ineno ambasada ma US ni gima nowacho. Wik achiel be kapok ochopo mar gini mar golo eh, kura ma telo en ng'a, ne gisewacho gima ne giwacho giwacho gi Kisumu ni ng'ato ka ng'ato kik dhiang' Kisumu. USA mar ambasada ma USA nowacho kamano ng'ato ka ng'ato kik dhiang' Kisumu nikech Kisumu ogo twang'o, obet gi ang'o, obet gi dhawo. Mano mano mono ka chopo kono wacho nang'o ni Uhuru Ruto emo olang'o olo kura. Mar ariyo kendo odogo wacho kongo jo Supreme Court mondo okel ang'o otene. Kendo odogo wacho nang'o ji kik dhi jogi kik dhi ang'o kik dhi Kisumu. Mano Kisumu bet ang'o bobedo ang'o gi dhawo kata bobedo gi fujo. Ma ambassador nowacho kamano nikech ambassador ne en gi intelligent ne ambumo nochung' ne kae mano miyo ang'o Uhuru Ruto kawa election. Kata king'iyo bila aliojua na in TV ko bila iko naojia ndio kwa ujue mage joma nokelo Uhuru Ruto kwa president nikitambulia nikidonje president nikichamo family na mara ila Odinga ni en gi osiep gi Russia sana family mar Raila en osiep gi Russia sana ko Russia bing'e ni USA ok en gima oherore mar ariyo te Raila bing'e ni osomo Germany to osomo gi USA osomo Germany osomo gi Russia so en be biashara ni Russia tena. Mar ariyo ne en biashara. Ne en biashara moro nitie mar Kibaki cha, nitie barabara moro mane USA onego ogergi to ok notamore nikech pesa gi nang'o ne ng'eny. Koro barabara no oket pending. Kata i super Nairobi super highway ni gipani gima ni onego giding gang'o gigergi to Uhuru otamore Uhuru omiyo China mano be business pia mokelo mago mondo gini gitamore Raila mondo kik bed ang'o kik bed president. Koro wan be Sani ma koro Raila onego ochung' malo wach nang'o? Wan be chiemo maya Amerka kaka GMO wan be kik wakaw kaka jokanyanam to kik wakaw kama supporter ne. Raila sani onego ochung' ka onego report moro tek kamano kaka ogolo report moro mane ogolo mar boycott mar ang'o ki Safaricom mar boycott mar OBT. Mago kogolo sani biro konyo ji kendo biro miyo ji vita. Donge en be dong' gigoye? Gigoye. Koro en be ok dong' ogogi? Donge in be ok nidwar ni mondo obed telo? En be koro oketho ang'o? Oketho ohalagi. Tit for tat is a fair game. Sani Raila onego ochung' to boycott. Onyis Luo Nyanza to boycott. OGMO. Wakoni joma odwa chame, Okuyu ochame gi Kalenjin ochame. Wan boycott. Alafu kendo jochung' kamano ma supporter gi boycott. Onge kama obo dhi uso gigi. En obo dong' mana kodgi. Ochumi gi ogo. Sani ko joma obo winjo ma ochopo kuom Raila, obi onyise kamano. mano ok gima onya konyowa koro akwayou like my video share my video support my channel call the JJ TV mano kaka kelo gik moriek kane mano kaka kelo gik molongo jokanyono mondo wawinjore kendo mondo wapakore jogi ofuwo kendo jogi otarore ok ing'e weche monego giwachi kendo koro gichung' gi jogo ni gidwa jogo obed telo ni ng'ano nochung' gik mang'eny ma US ok ne tim kar sani giya timogi koro ineno chakula okelni chakula man gi tuoni okelgi. Ma chakula makelo tuo mar kansa, ma chakula sama moko nigi tuo mar okimi. Jogi ok heroga ji, jogi tiyo kodi marach, ka gicha timi to gidhiri kamano. Koro jokanyono makwa ma bowinjo vidio ni, ji hem food gi, ji hem CD mikelo negi gi, maya USA, boycott. Jokanyono to boycott hizi vitu ya Amerika, to boycott Amerika. Let's deal with China and Russia. Ma government, governor maya gavana maya Migori, gavana maya Omabei, gavana maya Kisumu, gavana maya Siaya, akwau investor mudiyogo kik idi gi investor moko maya USA, maya Europe. Tafadhali digi ti gi jo US, ti gi investor maya Russia kata China. Mago biro konyou kata Japan kata Korea. Ti gi mogo. To kitiyo gi ma Europe onge gima gibiro konyo, mago useless tu. Anyang' nyo aneno Hosanna sign kanyo gi mama yudo jirop. Mago useless. Kima useless onge gima nya konyigo. Ti gi jomoko ma ya Russia, ma ya ma ya ma ya China. Magi ma nya konyo ji, mago nya konyo ohala ma joka nyanam kendo jogo ohala mondo ogol ramo. Magi mitigo. Moko mago gitiyo go to bure kamano. Akwamo gavana ma ya Luo Nyanza. Akwamo gavana ma ya Nyanza. Akwamo gavana Boma is Royal. to Raila Amolo Odinga kata is royal to ODM is royal to Azimio. Tiyo gi tiyo gi investor moko ma ya Russia, ma ya China, ma ya Japan, ma ya North Korea. Investor moko ma ya kwa enemy of America. Mago ma nya konyo koso mago mago vita America. To mago ma investor moko ma ni ti America gi kama Europe magi mago konyo magi useless magi takataka moko konyo. Koro gavana ma Kisumo anyisou kamano, joma biro winjo vidio ni mondo oternegi, joma biro neno vidio ni mondo onyisgi gi onego giti gi ma investor moko maya kamoro. Koro president mane oyierona kae Kenya ka en president mane oyier gi USA nikech gin ma nigi agent gi koso gin ma intelligent gin ong'eyo gik moro amora mane timore kae. E gimomiyo nigi gitemo Uhuru mondo Uhuru otimgi koka gitimo gande. Uhuru doneno ka gigi timore to en ong'iyo ang'iya. kaka doli gigi ni timore to ng'iya kaka nyathi ni gi ng'e gima ng'iyo ne jogi mane otimo gigi ne kaka rayol ni nikech ang'o nigi pay warning Raila en oluor gin gi uhuru gi luor gi no pay warning koro momiyo gi giling' aling'a ka nyithindo giling' aling'a ka pi to gi ng'e gima ne timore gi ng'e gima dhi mbele to gi ng'e gima timore. mako gima timore jokanam wan be wami jogi punishment koro Raila be kotek kotek sani Raila dhi chango donge en osecha tho en higni mosechopo en higni ma rito rita tho koro en be onego boycott okona boycott kik Amerika kaka Amerika be no boycott nya eh, Kisumu wakati hizo ma resort wan be boycott chiembgi ok wadwagi ang'o ma gikonyowago onge gima gikonyowago eh onge gima gikonyowago bana nyaka tu change tactic bana Ji owe luor, uluor ang'o? Onego uluor Nyasaye ok onego uluor dhano. Dhano adhana ma pielo kaka ipielo, chiemo kaka ichiemo, nindo kaka inindo, luokori kaka iluokore. Ang'o muluoro dhano? Ji onego oluor Nyasaye, Obong'o nyaka laga. Ruoth piny gi polo, mano manyo ji oluor. Uluorora dhano ma pielo kaka ipielo, chiemo kaka ichiemo, loso kaka iloso, wuotho kaka iwuotho, chandori kaka ichandori. Mago moko iluoro. Joka nyanya uchungu malo to boycott America. Anyiso ni Amerika ema noyiero President Uhuru Ruto. Na Amerika ema ema ne ema ne interfere na hii election wa Kenya kae. Najua mimi jogi niki confidence kwa sababu Amerika nitie e nyumgi. Lak mabiro share mabiro support channel.